Бу дөнья ир-атлар өченме? Яки хатын-кызлар өченме? Татар халкы әллә кайчан әйтеп куйган инде. Каблучникны бит инде бу позициясе. Нинди нинди уңайлы позицияда хатын-кызлар? Мин хатынга сразу әйттем. Савыт-сабаны мин юам. Әйбәт позициядә утырасың син. Рәхмәт. Чөнки без э, маймыллардан ерак китмәгәнбез дөресен әйткәндә. Син менә шулай курыкмыйсың, син менә хәзер син шулай сөйлисең дә, аннары бөтенләй хатын-кызлар менеп утырырлар. Алар бит инде шунда.
Мин Рүзәл Әхмәдиев һәм мин тормышны хатын-кыз алып бара дигән позициядә.
Мин Рәдиф Әхмәдиев һәм мин тормышны ир-ат алып, өстерәп бара дигән фикердә.
Ну, Радиф Рушанович, без сезнең белән бит инде тормышны күрдек, диңгез кичтек, инде тешләргә, тешләргә итләр кысыла башлады. Инде хәзер э, ниндидер фикергә, нәтиҗәгә килеп тә сөйләшә алабыздыр дип уйлыйм инде. Әйе, үзенә күрә бер тәҗрибә булгандыр. Алай да нишләп син шулай уйлыйсың? Ни өчен хатын-кызлар дөнья белән идарә итә дип уйлыйсың? Соң әйтәм бит, тәҗрибәдән чыгып. Әйе. Син өйләнгән?
Әйе, синең кебек. Димәк? Димәк, һәр егетнең... Мин күптән түгел өйләндем, шуның өчен...
Һәр егетнең нинди, ул барыбер ниндидер стадияләр үтә һәм ират бит ул соң өлгере. Менә ни өчен мин шундый позициядә... Син үзеңнән чыгып сөйлисеңме? Әйе.
Һәм гомумән бит инде. Менә мәктәпне ал, мәсәлән, балалар бакчасын ал. Хатын-кыз ул барыбер акыллырак. Хатын-кыз иртәрәк өлгерә. Хатын-кыз, ну, шулай бит инде, иртәрәк үсәләр алар, иртәрәк кияүгә чыгалар, димәк, иртәрәк үсеш алалар, димәк. Иртәрәк үсеш алалар, алар ираттан акыллырак һәм ираттан аермалы буларак, алар менә тормышның үзәген күрәләр, нәрсә кирәк икәнен беләләр. Аннары менә туйларда, ну, малай кияүгә чыккач нәрсә дип әйтәләр гадәттә?
Өйләнде дип әйтәләр. Өйләнде, өйләнде, юк, башлы күзле булды диләр бит инде безнең безнең халык. Димәк, аның хәзер ниһаять башы булды. Ага. Һәм ниһаять күзе булды. Аңа хәтле ул күрмәгән дә, аның башы да булмаган. Шуңа күрә менә иратны ничектер әзрәк менә юнәлдереп тору өчен Менә шул хатын-кыз кирәк. Син абый булганга гына мин сине тыңлап бетердем инде. Э, беренчедән, хатын-кыз Юк, әйдәгез э, теге на личности не переходи. Әйе, хатын-кыз акыллы дисең, име? Э, шуңа күрә, шуңа күрә. Килешәм. Әмма дә ләкин дөньяда күпме ачышлар булды, күпме яңа менә фәндә алгарышлар булды. Күпчелек очратыкта бу теге минем генә фикерем түгел, бу факт. Анда әйдәп баручылар ул иратлар. Нинди генә өлкәне алмасын, химия, физика, математика, әгәр дә менә без синең белән санап карасак, әйме, күпме хатын-кызлар фән өлкәсендә шулай ук инде казанышка иреште, аларның саны азрак. Акыллы дигәнеңә. Икенчедән, әйтәләр бит инде, теге башлы күзле булды дигәндәй, ә бар бит әле башка гыйбарә. Менә инде хатын-кыз кияүгә чыкты икән инде һәм ир-ат өйләнде икән, ир-атның күзе ачыла, диләр, ә хатын-кызның теле ачыла, диләр. Авызы ачыла, диләр. Авызы ачыла, диләр, әйе. Шуның өчен монда әйтергә кирәк, хатын-кыз күбесенчә эмоция ягыннан көчле, психологик яктан көчле. Әмма ул гына җитеп җитеп бетми, дөньяны алып бару өчен. Бәлкем, гаилә алып барыр өчен җитәдер, әмма дөньяны өстерәп барыр өчен, миңа калса, җитми.
Монда ә, сезнең беренче терминыгызга, беренче тезисыгызга болай дип әйтәсе килә. Ә, күп еллар, һичшиксез, күп еллар иратның бөтен өлкәдә доминациясе э, ансы инде бәхәссез. Без хәзер тарихны э, гына алмыйбыз, үткән гасыр турында да сөйләшмибез, без менә хәзерге заман турында сөйләшәбез. Менә бүгенге көндә ничек? Бүгенге көндә менә шулайрак хәзер җәмәгать. Әйе, элек фәндә дә ниләр күп иде, ачышлар күп иде. Хәзер дә күп.
Моның бит асылы нәрсәдә? Ни өчен, мәсәлән, ират микроволновка уйлап таба? Ни өчен? Эшне җиңләтү.
Ул хатын кыздага бәйле булмасын өчен. Ни өчен ул менә һәм беләсеңме нәрсә өчен? Кер юу машинасы. Менә кер юу машинасы нәрсә өчен? Хатын кызны кимсетү өчен. Менә мин синнән башка да нәрсәдер булдыра алам дип ул нәрсәдер исбатларга тырыша. Ләкин юк бит, булдыра алмый хатын. Посуда, мойка, савыт саба. Менә бөтенесе хатын кызны кимсетү өчен эшләп уйланып табылган. Ә бәлкем башка яктан карарга, бәлкем кимсетү өчен түгелдер, ә бәлкем аның эшен җиңеләйтү өчен. Чөнки без ир-атлар. Ул очракта да нәрсә өчен соң ул? Аның бит мотивы бит бер, Хатын Ир-атның, ир-атның мотивациясе бер, ул хатын-кызны яки гаҗәпләндерү, кимсетүме, э, яки бөтенесе ни күпме э, сугышлар, әй бит. Чөнки ир-ат өчен э, нинди генә байлык та, нәрсә генә дә, бөтен нәрсә дә барыбер хатын-кызны алыштыра алмый. Килешә алмыйм, төгәл килешә алмыйм, чөнки бар э, карьерист ир-атлар, кемнәр э, Үзләренең төп максаты итеп Но менә иреште ди, менә иреште ди, иреште, иреште. Аннан нәрсә? Хатын-кызны куллана алалар ул. Менә күпчелек менә кемнәр инде э, теге бар бит нормаль иратлар кемнәр инде зур казанышларга иреште, акчасы бар аның, барсы да бар. Ул э, гаилә корып, бөтен малын әйе гаиләсенә җибәрә. Анда инде э, әлбәттә инде. Ну, кем өчен эшли ул?
Гаиләсе өчен, балалары өчен. Әйдә без хәзер тупикка таба барабыз. Янә дә менә алыйк. Борынгы заманнарны, аналык заманын. Аналык заманы. Ана, аналык заманы, шуны матриархат Әйе. татарча әйткәндә.
Менә матриархат заманына бар иде бит андый чаклар. Бу инде тарихи яктан да исбатланган әйбер. Э, Хатын-кызларның, э, амазонкаларның э, заманнары. Менә ул вакыт бөтен дөнья хатын-кыз өчен иде. Әй бит. Аннары дөньялар үзгәрде, э, көч вакыты килде, ират көчлерәк әлбәттә, һичшиксез. Һәм менә гасырлар буена хатын-кыз Үзенә ниндидер менә энергия җыйды, тәҗрибә туплады, тәҗрибә туплады, шулай бит. Инде менә бу дөнья белән, менә бу иратлар белән ничек әйләндерергә икәнен аңлады. Әйе. Һәм менә хәзер аңа менә дигән мөмкинлек, иркенлек, вакыт килеп җитте. Барлык иратлар, хатын кызны басмыйлар хәзерге вакытта. Барлык иратлар. Аңа хокуклар бирәләр. Һәм әгәр дә менә реаль тормыштан менә хәзер күзлекләрне салып без дөньяга карый башласак, без күрәбез. Менә әллә кая барасы юк, әйме? Менә хәзер хатын-кызлар бөтен җирдә. Хатын-кызлар үз өстендә эшлиләр. Фитнес залга барсаң, бөтен җирдә хатын-кыз. Бер көнне бокска барган идем, инде анда да хатын-кыз килеп тулган. Инде иратларга хәзер, иратларны әкрен-әкрен генә хатын-кызлар кысырыклыйлар. Журналистик кына ул. Ә Менә Журналистика һәрвакытта да журналистика, хатын-кызлар ә, инде. журналистика ул дүртенче власть. Менә менә СМИларны алар менә әлеге орлыкны бөтен Ярар. хәзер Ни җәмгыять өчен җәмгыятькә шахталарда, үстерә. шахталарда хатын-кызлар М- эшләми? Менә менә бит Үзең үзең җавап Менә бирәсең. Ни ни өчен өчен? хатын-кызлар? Чөнки анда шахтага җир астына авыр эшкә, пычрак эшкә кемне төшерәләр? Ир-ат менә. Ир-атны кем төшерә Кимсетәләр. аны? Кем төшерә аны? Хатын-кыз Шундый ук төшерә. ир-атлар төшерә, чөнки компанияләрдә хуҗа булып Ә тора ул ир-атның ир-атлар. хатыны кем? Син аны шулай дип уйлыйсың. Безгә күбрәк акча кирәк.
Моны алырга кирәк, тегесен эшләргә кирәк. Әйдә, шахталарны тагы да аш, тагын яңа кибетләр аш. Иратлар, бар иратлар, кемнәр үзләре өчен яшәүче иратлар бар, аларны онтырга кирәк. Һәм һәм үзенең сөйгән яры шундый ук ират өчен яшәүче егетләр бар, баран диләр. Бар, статистика буенча бәлкем күбрәктер, әмма ләкин соңгы еллар эчендә бәлкем хатын-кызның хәйләкәрлек дәрәҗәсе үсә төшкәндер. Мин бит әйтәм, менә элек-электән син менә әйттең бит инде менә элек заманнан дип. Элек заманда шул инде ират чыгып китә, иратлар чыгып китәләр. Алар инде мамонт артыннан куалар, мәсәлән, 7-8 сәгать, 1-2 көн белмим күпме куалар, куып тоталар. Алар аны э, ау буларак куып тоткач өйгә алып кайталар, ә хатын-кыз ни бары аны тураклый да ашата. Хатын-кызның роле ул менә шул мәгарәдән, пещерадан чыкмый торган булган элек-электән. Хәзер әйе, без мәгарәдә түгел, шуның өчен хатын-кызның әйе, э, ул яктан үзенә күрә йогынтысы артты. Әмма дә ләкин мин әйтмәсем, бик күп өлкәләрдә ир-атлар эшли, бик күп өлкәләрдә ир-атлар әйдәп бара, һәм инде аларның мисалында хатын-кызлар ияреп кенә бара. Мәсәлән, спортны аласың. Ир-ат футболын барысы да карый, хатын-кыз футболын кем карый? Мин, мәсәлән, карый алмыйм. Әгәр дә кемдер карый икән, бары тик хатын-кызның тәненә карау өчен генә. Һәм инде күпчелек ир-атлар, э, хатын-кызны, менә мин куллану сүзен э, әйттем, чөнки Кемнәр инде ниндидер бер дәрәҗәгә ирешә, кемнәр инде вот менә анардан акча эшли. Сират күпереннән йөрисең хәзер. Әйе, әйе.
Куллану дигән сүз.
Ә нинди сүз белән алыштырырга аны? Э, ну, шулай ну. бит инде менә э, шул ук э, хатын кыз футболын алсаң да аны бит инде гадәттә карарга мөмкин бары тик уен өчен түгел бит инде Бу хатын-кызга футбол кирәкми, беренчедән. Ират, Бәлкем, ират, иратка бәлкем, да бәлкем. ә, хатын-кыз Әмма футболы тормыш бит күп кырлы.
Анда төрле тормыш өлкәләр күп бар. кырлы, шәхесләр дә кызык. Һәм ә, бу әйберләр дә фут- менә хатын-кыз хоккее, хатын-кыз футболы, ә, көрәше һәм башкалар. Әйе, бөтен спорт төрләрен. Алар, алар бары тик шул ук хатын-кызның хокуклары арту һәм Хатын кызга юл кую белән бәйле. Ә син менә курыкмыйсың, менә шулай теге. Хатын кызга әйт. Хатын кыз хокукларын яклыйбыз, яклыйбыз, яклыйбыз даимә. Э, аннан соң шулай килеп чыга, хәтта инде безнең ир-атларның хокукларыбыз да калмый. Син хәзер минем якка күчә башладың бу. Юк.
Юк. Менә бит нәкъ менә шуңа барабыз. Мин шуны аңлатмак телим сиңа. Без хәзер берләшергә тиеш абый. Юк, юк.
Син үз позицияңдә кал, мин үз позициямдә калам. Бүгенге көндә нидер уртаклыкка килү юк. Менә нидер, әгәр дә без алтын урталык эзлибез икән, ул хәзерге көндә ул каядыр юк, чөнки минемчә хәзер заман теге чаша весов дип әйтик инде, менә бу бизмен чыкты хатын-кыз ягына. Хатын-кызның роле Менә ир-атларның, беренчедән, аңлаттым мин, тарихи яктан шулай килде бит инде, хатын-кызларның менә бу гасырлар буена алган тәҗрибә әбисеннән кызына, кызыннан оныгына менә шулай килгән менә бу информация хатын-кызларда хәзер тупланды. Аларда хәзер Аларга хәзер сүз әйтер кеше юк, әйме? Иратларның хәзер авторитеты бетте, иратларның хәзер көче бетте. Һәм шуңа да инде хатын-кыз үзенең менә бу бөтен потенциалын, бөтен мөмкинлекләрен җыеп, ул инде хәзер аны теге марионеткаларны йөрткән кебек, ир-атларны Синең йөрт- фикереңчә, хатын-кызлар менә шулай Һичшиксез, теге һичшиксез. тиешле җепләрдән тарткалап, Һичшиксез. без ир-атларны Моны татар хәрәкәтләндерәбез.
халкы әллә кайчан әйтеп куйган инде. Ә Ир баш, нишләп, ә нишләп алайса бит менә ир баш дисең менә Хатын дин- муен, дин- чөнки муен дин- кая борыла. Диндә, диндә дә шулай бит менә. Бар э, ир-атның сүзе хатын-кызның сүзеннән э, күпкә көчлерәк. Ә хатын-кызлар күбрәк? Ә хатын-кызлар күбрәк.
Менә шул ук, мәсәлән, туйлар, никахларда, ә, әгәр дә инде ир-атның шәһадәтнамәсе, ә, бер кешенекенә ярыклы икән, ике Ну, бу, хатын-кызныкы бер кешегә. э, нидә генә түгел инде, никахларда гына түгел, бу, э, уголовное, Нишләп, уголовное нишләп, правода да, нишләп гомумән. шулай соң? Нишләп ир-атның бер сүзе ике хатын-кыз сүзенә яраклы? Бу Чөн- менә күрсәтмимени ул ир-атның төп кеше икән, Ир- баш кеше Юк, икән? ир-атның бу ыштансыз икән бер тапкыр һәм Нишләп? ул менә ничек бар, шулай дөньяны Күрә һәм аны кире менә әйтә. Чөнки хатын-кызлар ешрак алдый. Әйе, бит сәясәт ул нәрсә? Ул беренче чиратта күз буяу, ул алдау.
Сәясәт дип үзең әйттең.
Менә сәясәт. Ә ни өчен сәясәттә шуның хәл аз хатын-кызлар? Син әйтәсең, алар менә марионеткалар. Сәясәттә марионеткалар, гафу итегез, Ә менә шушы җепләрдән... Марионеткада бит аның э, женский род та, күрәсең. Менә шул җепләрен тартып торучы кеше хатын-кызның сыйфатлары э, күпкә э, яраклашкан дип әйтәсез. Ә менә сәясәттә бит инде менә шундый идарә итә белү, шушы нечкә генә җепләрдән тарта белү, ул бит инде хатын-кыз сыйфаты дисең бит инде син. Ә ни өчен сәясәттә алайса хаман менә ир-атлар? Ни өчен ир-атлар безнең менә нәрсә э, э, күпме акча алырга тиеш, күпме анда э, зарплаталар, күпме налог түләргә тиеш икән? Ни өчен ир-атлар билгели? Хатын-кыз билгеләми бит. Ну, беренчедән, иң мөһим рольләрне безнең илдә дә хәзер хатын-кызлар ала. Мәсәлән, Центробанкның идарәчесе кем? Хатын кыз. Акча буенча.
Ә, ә бу иң мөһим әйбер түгелме? Бер, бер, бер. Ә калган, калган структураларда. Дөнья, мин менә хәзер әйтәм. Президент кем? Дөньяның үзгәрү. Хатын кызмы? Үзгәрүе турында әйтәм хәзер, дөньяның үзгәрүе турында. Беренчедән, аннан бит инде менә бая әйтә башлаган татар татар халкы бит бик акыллы халык. Һәм ул күптән үк әйткән,

Менә ул политикларның да бит ул сәясәтчеләрнең дә хатыннары бар. Беренчедән, шулай бит. Әгәр дә э, хатыны һичшиксез ир-атның тормышына э, керә һәм аны ничек булса да үзгәртергә тырыша, һәм ул аны үзгәртә, э, иртәме соңмы, һәм менә акыллы хатын-кыз, ә бүген ә бүгенге көндә хатыннар бик акыллы, алар ир-атның башына кереп утыралар. Бер көн әйтә мәсәлән хатыны, Карале, монда безгә күченергә кирәк ди. Мәсәлән, әйме. Ире, кая күченергә, әйбәт, районы да әйбәт, тегесе дә әйбәт. Димәк, үз сүзендә тормый торган, үз позициясендә тора белмәгән ир-ат ул бәлкем. Хатын кыз ул әкрен, менә инде менә әкрен генә су тама бит, шулай итеп. Ташны. Тык, тык, тык. Иратның башына да шул әлеге мәгълүмат керә башлый. Тук, тук, тук, күченергә кирәк, күченергә кирәк, күченергә кирәк, күченергә кирәк. Анысын ачар, монысын ачар, тегесен ачар, монысын әйбәт. Монысы тегендә менә мондай матур өйләр бар, тегеләй бар, булай бар. Э, аннары чыннан да сиңа чыннан да нәрсәдер монда подъездда ниндидер сасы ис тыела башлый. Э. Аннары э, ниләр дә тәбәнәк кебек, түбәләр дә тәбәнәк кебек, күршедә нәрсәдер сүгенеп ятты төне буе. Менә әкрен генә менә бу тукран кебек туку, ул ничектер барыбер үзенең тәэсирен бирә. Әйе. Һәм бит хатын-кыз бу очракта фикерне генә бирде бит ул. Менә, ә мондый фикер бар. Ә эшли бит ират. Син башкара ират.
Менә кара.
Җаваплылыкны ала ират.
Әйе. Менә хатын кыз Нинди нинди уңайлы позициядә хатын кызлар. Төрмәгә дә утырмыйлар. Бүген ират баш түгел, ират бүген куллар гына, кызганыч, куллар һәм аяклар. Алар бүген менә эшләүче механизм, ә, теге кара эшләрдә, авыр эшләрдә, ниндидер шундый э, Нишләп кара эшләрдә, шул ук, э, мәсәлән, э, күпчелек эшләрдә, менә IT технологияләрдә, Шул ук, мәсәлән, инвестицияләрдә, крипта өлкәсен булсын, нинди генә менә өлкәне алма, анда һәрвакытта да әйдәп баручылар ир-атлар. Эшләүчеләр дә, уйлап табучылар да ир-атлар.
Мин хатынга сразу әйттем. Савыт сабаны мин юам. Ашарга үзем пешерәм. Э, Вышынап ташлай бит инде. Бар, кире була инде. Хатын кызга бер сыйфат кына кирәк. Нинди?
Тормышында.
Ул ират белән э, менә бу мөгамәлә куя белү һәм аның белән дөрес иттереп аралаша белү. Хатын кызга башка бер әйбер кирәк түгел. Әгәр дә ир-ат белән дөрес аралаша белсә, аның тамагы тук. Ир-ат беләнме, әллә ир-ат аның беләнме? Юк, ир-ат белән аралашырга, аның белән контактны җайлаштырырга дигән сүз. Әгәр аның тамагы тук, аның эссе бөтен, аның бөтен нәрсәсе бар, иң мөһиме, менә ир-атны канатландырып, Ир-атка көч биреп, ир-атны юнәлдереп, чөнки без маймыллардан ерак китмәгәнбез, дөресен генә әйткәндә. Без анда берәр кибеткә кереп, О, кара нинди балык тотып була моңа менә бу кармакка. Әйбәт, без инде безгә күп әйбер кирәкми. О, кара, теге уенчы граната була әйберсең, менә монда төтен чыга. Безнең безнең өчен күп кирәк түгел. Э, Хатын-кыз ул барыбер берничә адым алга э, күрә белә. Мәсәлән, безгә хәзер мөһим, әйме? Хәзер анда кәеф сафа кору, таудан төшү, каядыр менү, нәрсәндер җиңү, э, каядыр ирешү. Э, хатын кызга, хатын кыз ул алдан күрә, ә моны эшләсәң нәрсә буланнар, ә монда барсаң нәрсә була, э, болай итсәң нәрсә була, бу сиңа кирәкме, юкмы? Һәм хатын кыз белән булганда ират Менә үзенә кирәкмәгән, кирәк булмаган әйберләрне, әйберләрдән бик тиз һәм җиңел котыла. Акыллы хатын-кыз белән инде, әлбәттә. Ә акыллы хатын-кызлар, әйткәнемчә, бүген безнең илдә, безнең милләттә, Аллага шөкер бик күп. Безнең хатын-кызларыбыз да нәкъ шуның белән аерыла да инде мин башка без күп йөргән бит инде күп күргән үзең әйтмешли юк анысы белән килешәм акыл ягына зиһен ягына сүз юк әле әле менә бу тенденция еллар үткән саен э, тагы да көчлеләнә башлаячак әйткәнемчә менә шул ук мәктәпләргә бар шул ук төрле төрле секцияләргә бар э, бию түгәрәкләренә бар анда егетләр юк ниндидер хәтта боевой искусство балет Юк, шул балет булсын. Белмим, мин һәрвакытта да әгәр дә каратегамы керәм икән, анда Анда да кызлар.
Э, ир-атлар. Кызлар да тулы.
Кызлар тулы хәзер. Сәер, мин барган җирләрдә ир-атлар бик күп.
Сәер җирләргә кирәксез. Юк инде.
Юк инде, менә, әгәр ниндидер мөмкинлек туа икән, әйбит, э, җәмгыятьтә. Әйе. Иң беренче ул мөмкинлектән кулланучы хатын-кызлар. Һәм э, иратларны аннары истереп килүче дә хатын-кызлар. Менә кызганыч, совет вакытында безнең э, егетләр, иратлар үзләренең менә бу авторитетын бик күп югалтты. Хәтерлибез бит инде анда э, хатыннарын кыйнап, Чөнки аларны баш аларга башкача әмәл таба алмыйча, чара таба алмыйча, менә үзләренең көчләрен кулланып, үзләренең авторитетын югалтып, менә хәзер бүген без инде әлеге гамәлләрнең нәтиҗәләрен алабыз, уңышын җыябыз. Менә ни өчен хәзер иродлар шундый хәлдә? Ни өчен аларның менә дигән егетләр, әй бит безнең милләтебездә, илебездә менә бармак белән генә санарлык. Күбесе Нишләп я син- игроманиягә бирелә, я Син аласың начар статистиканы. Син ал, э, бар бит әле күпме, э, хәтта инде чит илдә дә безнең шул ук инде урыс э, ир-атлары, егетләр күпме казаныш табалар. Ул теге төрле генә өлкәне алсаң да, анда ир-атлардан э, бик күп э, теге э, казанышлар, бик күп э, уңышлар менә ир-атлардан килә. Ул теге безнең э, Рәсәйдә генә түгел, хәтта чит илләрдә дә шулай. Безнең шул ук ир-ат специалистларын бөтен чит илләргә алып китәләр. Теге утечка мозгов шуннан чыга да ичендә. Әйбәт специалистлар. Һәм ул специалистлар күпчелек очракта, бу факт, ир-атлар, хатын-кызлар түгел. Ул ир-атларның ачкан очракта, беренчедән, статистика инде хәзер үзгәрә, хатын-кызларның урыны арта. Ул нидә хәзер былай э, чагыштырмача хатын-кызларның ул процентны ягы арта. Шул ук ачыш ягыннан да, фән өлкәсендә дә һәм хәтта күбесенчә ул иратларның ачышлар ясаган иратларның ассистентлары Хатын-кызлар, чөнки ул операцион, операцион эшне күбесенчә хатын-кыз әйбәтрәк. Аналитика, әйе, иратларда әле әлеге э, нерв күзәнәкләре, баш ну, миенең Менә барлык җаваплы, менә югары җаваплы эшләрдә һәрвакытта да иратлар эшли. Бу бит инде күрсәткеч. Бу дөнья Ир-атлар өченме? Яки хатын-кызлар өченме? Миңа калса, бу дөнья бөтен нәрсә Мисал. хатын-кызлар өчен. Чөнки ә, ир-атлар гына яши торган. Хатын-кызлар өчен аерым полоса юк, инде Ай- юлда ай- юк, йөргәндә. аерым аерым полоса юк. Э, Бөтенесенә дә кагыйдә бер. Ниләргә э, рульдә кемнәр күбрәк йөргәнен карыйсың, хатын-кызлар күбрәк йөри башлады. Чөнки аларга кемнәр шул машиналарны алып биргән? Кем кем өчендер бит, әйе. Хатын-кызлар Тырышман э, рульдә йөри хәзер. Хатын кыз өчен дөнья, чөнки менә бу вайлберслар, озоннардан озоннар да күбрәк хатын кыз өчен. Безгә иратларга күп кирәкми бит. Бөтен менә бу кибетләр, нәрсәләр, менә бу матурлык, безнең шәһәребезнең матур булуы, гомумән, юлларны җитештерә. Безгә ул УАЗик Нивага утырып, без кәкре-бекре юллардан да йөри алабыз. ә хатын кызга матурлык кирәк пөхтәлек кирәк менә кремльнең ә, стеналары ә, гел бөтен җире ак булырга тиеш ә менә ак булсын өчен ират кунаклар килә икән уйлап таба ират әй ну анысы эшен куша инде эшен куша инде менә хатын кыз әйтми бит аңа бар әле кремльне ак төскә буяп кил дип хатын кыз әйтми бит нишләп әйтмәсен Комиссиядә күбрәк хатын-кызлар тикшереп йөрүчеләр. Ул госконтрольләрдә менә монда люк ачылган дип җибәрүчеләр хатын-кызлар. Ул и чатларында нинди булса да нәрсәләр язышып ятучылар. Язышып ятучылар. Килешә алмыйм, килешеп. Хатын-кызлар. Чөнки ул чат хатын-кызлар бик күп.

Әй, ә ул садикларны кем төзи? Кем, кем, менә шул бөтен инфраструктураны хатын-кызлар ир-атлардан эшләтәләр үзләренә. Үзләренә. Синең фикереңчә, без туктале. Без ир-атлар, без ир-атлар бары тик кул гына. Әй, мин бит бая әйттем. Без бит без ир-атларга бары тик менә бу үзебезнең мискин позициябездән, позициябезгә канәгать булып, шунардан бәхет табып, э, инде э, үзебезнең ролебезне менә бу кимсетелгән дип әйтмим инде мин, әйме? Ләкин менә бу үзебезне үзебез шул дәрәҗәгә төшерүебездән инде шунардан канәгать булып, э, үзебезне э, менә борныбыздан сөйрәп йөрткән хатын-кызларга рәхмәтле булып, рәхмәт инде безгә менә әйбәт позициядә утырасың син. Рәхмәт инде безгә э, егетләр белән очрашырга мөмкинлек биргәнең өчен. Без анда PlayStation уйнадык, башка кызлар булмады. Э, бөтен без бит аларга һәрвакыт отчет бирәбез. Әй, PlayStation да шул неләрен бүтән хатын-кызлар үзләре өчен уйлап тапкан инде. Әйе.
Иратлар теләсә кая башка хатыннарга карамасыннар өчен уйлап торганнар алар. Э, димәк, бездә безнең безнең истә һәрвакыт контроль. Безнең истә һәрвакыт контроль. Кая барасың? нишлисең кемнәр белән күрешәсең ә син үзең алай әйтмисеңмени син матурым кайда кем белән кемләшәм алай түгел ә ир-атлар андыйлар күпмени Бар, көнче иратларның саны менә моннан. Ну, белмим инде. Хатын-кызлар андый әйберне яратмый. Хатын-кызлар үзләренең территориясен бик әйбәт саклыйлар. Баш кызлар... ират, әгәр ират менә кереп карасын хатын-кыз территориясенә, шунда ук аны ул менә көнче иратны кем ярата? Беркем яратмый. Көнләштерүче хатын-кыз. Хатымша, хатымша иратлар бар бит теге. Андыйлар бит инде хәзер буа барлык. Бу районында яратмыйлар инде бетә бу сүзен. Бу район тулган дип әйтмәсәгез. Андый андый иратлар күп бит. Менә андыйларны хатын-кызлар яратмый бит. Түзә алмыйлар, чөнки бу аларның позициясе. Алар аларга эш чыгаралар. Анда урын урын калмаган ул позициядә. Ир ат сүзендә ат э, төшенчәсен аны хатын-кызлар уйлап тапкан. Хатын-кызлар.
керткән.
Камыт кию дип юкка гына әйтмәгәннәр бит инде. Камытны кем кигертә? Арбада кем утыра? Дилбегәне кем тарта? Ә дилбегә кем кулында? Уйлагыз.
Мин мин ни өчен уйга баттым мин бит ат елында туган.
Ат елында туган. Ат елында туган. Э.
Бездә мәсәлән теге гаилә барлыкка китергәндә иң беренче менә син аны эшлисең, мин моны эшлим. Алай дигән нәрсә юк иде. Теге син савыт сабаясың, мин э, минем өчен бар теге э, хатын-кыз җиңелрәк һәм әйбәтрәк сыйфатлырак эшли торган эшләр, ә бар хатын-кыз өчен, мәсәлән, анда йөк күтәрү, мин аны, мәсәлән, хатын-кыз эше дип эшли алмыйм. Әгәр дә инде нәрсәдер теге хатын-кыз үзе эшли алмый икән инде, яисә үзе эшли алган эштә дә ярдәм кирәк икән, мәсәлән, анда бала белән утырыргамы һәм калганы, ир-ат һәрвакытта да чабып килергә тиеш. Монысы сүз юк, бу инде мәхәббәт эше. Әмма дә ләкин нәкъ шулай икенче яктан да эшли ул. Хатын-кыз ягыннан да, мәсәлән, ир-атның да төрле чаклары була. Ә, кайчан ир-атның ә, бераз кәефе юк һәм калганы, ул вакытны инде хатын-кыз аңа ярдәмгә кирәк. Ха, хатын-кыз аңа, ә, үзең әйтмешли, муза, илһамландыручы да була. Ә, ә шәхсән, мәс мәсәлән, безгә килгәндә, ул, ы, бездә, ы, һәрвакытта да шундый бер, м, Кем үзенчәлек бар. баш сезнең гаиләгездә?
Безнең гаиләдә мин баш. Диеп уйлыйм. Хәзер хәзер төгәлрәк сорыйм әле. Алема турым. Алло. Мин баш баш әйтәм. Шулай әйтсәм була бу. Син уйлыйсың?
Монда җаваплылык эше. Ягъни инде, әгәр дә инде э, ике төрле фикер бар икән инде, э, без гаилә өчен кайсы отышлырак икән сайлыйбыз да, шуны эшлибез. Әмма дә ләкин барыбер э, хатын әйткәнчә булачак инде. Җаваплылык һәрвакытта да ир-атта, Җаваплылык һәрвакытта да минем өстемдә, чөнки соңгы сүзне мин әйтәм. Акчасын да ул югалта.
Соң, юк, ну, Кем акча бирә шул инде? Юк, алай түгел.
Кем соңгы сүзне әйтә, ир-ат әйтә. Һәм ул ярыма турым дип әйтә. Һәм ул сүз. Ярыма турым эшләр без дип. Син ничек сөйләшмәгән ла син белән, ә? Һаман шул хатын кызлар өчен тәби итәсең. Ну, менә ир-атлар.
Менә безнең гаиләдә, менә минем хатын кыз нәрсә тели, хатын нәрсә тели, шуны эшли. Тели икән идән юа. Тели икән ашарга пешерә. Э, тели икән бала карый. Үзе теләгән эшләрне генә эшли. Теләмәгәнен Ә калган барлык 20 миллион эшне мин эшлим, әйме? Э, һичшиксез.
Мин, э, юк, ул миңа булыша. Ул миңа бик каты булыша. Бала карарга да булыша, җыештырырга да, ашарга пешерергә дә булыша. Син үзеңдә бит иртәнге сәгать 5-тә торып бала белән балага ашарга пешерергә дә мөмкинсең. Э, иртә белән хатынны ну, мин, мин, мин, мин, бу минем үземнең теләгем бу минем үземнең теләгем ләкин вот нәрсәдер миңа әйтеп тора яме менә бу минем үземнең теләгем түгел миңа миңа сеңдерелгән ниндидер ни бугай ул э, инструкция э, без аны сизмичә дә торабыз сизмичә дә калабыз ничек уйлыйсың бу чыгарылышны хатының карармы юк мин аларга һичшиксез җибәрмәячәкмен моны Чөнки һәрбер син әйткән фикер өчен сиңа аны аңлатырга кирәк. Һәрбер хәрефе. Ә без авыздан нәрсә чыкканнан соң, аның ни өчен әйткәнебез. Син бу бит подкаблучы буларак йөрисең бит инде син. Шулай туры килә. Ну, э, монда әйдәгез, безгә инде танырга вакыт үзебезнең әйткәнебез. Сиңа кояш нурлары төшәме әзгә? Позиция, позициябезне аңларга, аңларга тиешбез. Э, без э, күптән инде Теге Гаяр күкрәк ярып, күкрәк кагып, без юратлар, э, асыл затлар. Юк, алай дип йөрергә кирәк тә түгел. Без бөтен нәрсәне булдырабыз.
Без бөтен нәрсәне э, без бөтен җирдә главный дип андый заманалар үтте. Иратка, әйе, бөтен нәрсә җиңелрәк бирелә. Аллаһ Тәгалә шулай ясаган. Э, иратка э, укуы да җиңелрәк бирелә аңа, нәрсәдер өйрәнү дә, төшенү дә, э, аңлау да килешеп бөтен нәрсә җиңелрәк бирелә. Ләкин хатын кызга мәктәптә мәсәлән, бишлегә укучы кызларның саны һәм егетләрнең саны. Юк, юк, монда баһа турында, билге турында сүз түгел. Җиңелрәк бирелә белем алу, әйеме? Нәрсәдер өйрәнү, Хатын-кыз нәрсә белән, кызлар нәрсә белән арыл- ай- а- алдыра? Тырышлык белән, аккуратность белән. Ана нәрс- Ничә аның пөхтә генә, матур гына ниләре, э, дәфтәрләре, матур иттереп язган, кызыл маркерлар Шуның белән өчен сызган. бишләп алалар инде синең Шк- фикереңчә. Ну, укытучы бит инде ярата андый кешеләрне. Э, Ә ир-ат барыбер әзрәк кирерәк, әзрәк кирерәк, ул теге менә э, әйтәләр бит инде старый пердун дип. Э, Үз фикерендә Үз- йөрүче. Әйе, теге б- бөтен дөньясына үч итеп, нәрсәдер үзенчә бер кемгә кирәкмәгән фикерен әйтеп утыра торган. Э, Менә шундый кешеләрдән Менә без... шундый кешеләрдән барлыкка килә дә бит инде дөнья белән идарә идарә итүчеләр. Үз фикере булган, э, үзенең э, шушы тырышлыгы белән менә шулай теге син бит инде укытучы, мәсәлән, дәрес вакытында син кыз баласымын, Ә, кичә нәрсә бик куштылар сиңа нинди өй эшен эшләргә, шуны сөйләдең дә, матур иттереп яздың да, менә син әйтмешли теге ипләп кенә һәм бишле алдың. Ә ир-атлар бит инде, алар системага каршы барырга күбрәк системага каршы баралар. Алар креативлык яктан ниндидер теге, әгәр дә инде ир-ат нәрсәдер яңарыш эзләсә, ә хатын-кыз ничегрәк эшне җиңеләйтергә булырга мөмкин, ничек тә теге адаптация гына хатын-кыз көчлерәк. Ә менә шушы тегене ир-ат буларак, әйдәп бару ягы система ягыннан да, һәрвакытта да системадан тыш уйлау дәрәҗәсе ир-атта миңа калса ничектер югарырак кебек. Әйе. Әйе. Һәм шул бит инде мөмкинлек бирә. Монсы монсы монсы бәхәссез. Мөмкинлек бирә. Күпчелек очракта хатын-кызга моның белән кулланырга. Юк. Әйе.
Юк. Юк. Әйе. Юк. Киресенчә, менә үз Э, үз карамаңда үз э, тырышлыгың белән ниндидер э, идарәгә ирешергә безгә аңларга кирәк ни өчен хатын кызлар бүген шундый позициядә һәм моның белән нишләргә кирәк
ни өчен алар бүген бөтен өлкәгә омтылалар син менә шулай курыкмыйсың менә хәзер син шулай сөйлисең дә аннары бөтенләй хатын кызлар менеп утырырлар алар бит инде шунда юк әле алар шунда юк әле алар менә Кулда гына әле. Ну, Менә анда менеп җитмәделәр. Алар Менә шулай сөйләп торганга, алар менеп тә утыра бит инде. Алар алар үзләренә бик комфортлы урын таптылар. Э, беренчедән, алар нәрсә телиләр, шуны эшлиләр. Телиләр икән, э, анда җилкәгә менеп утыралар, телиләр икән, кулга менеп утыралар, телиләр икән, анда э, спортсмен булалар, футболист булалар, телиләр икән, теләсә кем булалар. Кызлар арасында, үзләре арасында да конкуренция көчле. Конкуренция бешеная хатын-кызлар арасында. Инде ир-атлар, нормальный ир-атлар, алар әйткәнебезчә, бик әз. Ну менә нормальный ир-атлар өчен дә менгезеп утыртмый бит инде менә җилкәгә. Нормальный ир-ат как раз менгезеп утырта. Утыртмый. Утырта.
Утыртмый. Нишләп утыртсын? Ну, чөнки ир-атның сез мине начар тыңлыйсыздыр. Мин мин сине бик әйбәт тыңлыйм. Ир-атның бәхете, ир-атның бәхете. Менә шул астагы, менә хатын-кызның астындагы, менә муйнында атландырган бит инде ул. Менә шул позициясеннән тәм табып, рәхәтлек табып, шуның белән канәгать булырга. Подкаблучникны бит инде бу позициясе. Э, шуны шунардан канәгать булып, шуның белән яшәү, яшәү иратның Шушы каблук астында инде. Э, әйе, рәхәтләнеп. Чөнки ни өчен? Уланнан, уланнан чыга башласа, аңа дискомфортно була башлаячак. Аның э, аңа шунда ук тәмсез аш пешерәләр. Аның аның аңа шунда мультиваркасы бар.
аңа шунда ук аның э, тормышы бозыла башлый э, аның җимерелә башлый ул бөтен әйберне уйлап тапты бит инде ул э, хатын кызның эшен җиңеләйтү өчен бәлкем син шулай дип аңлатасың менә үз тормышын карый алыр өчен хатын кызсыз да карый ала аның өчен савыт сабасын юу өчен Аппарат ясый ул, аннан соң керне юу өчен тагын бер җиһаз ясый, бөтен әйберне булдыра ала ир-ат. Ну, монда әйдәгез менә.
Аннары аны сата ала, башка ир-атларга һәм хатын-кызларга, шул, шул калган подкаблучниклар, менә матурым сиңа дип әйтсен өчен. Ну, Ә чын ир-атлар, алар, әйе, бик күп түгел, но алар. Алар өчен дә креш бар.
Алар Алар өчен беренчедән көрәш бара, икенчедән нәкъ менә алар идарә итеп өстерәп баралар калганнар. Калган ир-атларны да, менә син әйткән хатын, хатынша ир-атларны да алар өстерәп бара. Чөнки инде төп сүз барыбер ир-ат сүзе. Нәрсә генә дисәң дә, шул бәхәстә дә күпчелек очракта ир-ат башын аска салып бара сөйләшергә, бара сүз табырга, чөнки җаваплылыкны ир-ат күбрәк хис итә. Менә мин шәхсән уйлыйм, э, хатын-кызның йыгындысы иротка бик зур. Шул ук э, э, яктан син теге күбесенчә шул яктан карыйсың. Әмма дә онтырга кирәк түгел бит әле. Хатын-кызга нинди йыгынты ясы ирот. Ул бит теге ике яктан да ул симбиоз буларак бара. Әмма дә ләкин мин сиңа менә җиткерәсем килә үземнең позицияне. Менә соңгы сүз, җаваплы сүз иротта. Димәк, Төп сүз аныкы, димәк, ул бөтен җаваплылыкны үз өстенә ала, димәк, ул үз артыннан, менә за мужем, ир-ат артында дип юкка гына әйтмиләр бит инде. Качып, да, тагы. Безгә кияүгә чыгу, кияүгә бару. Ну, элек кияүгә дип әйтмәгәннәр, кияүгә ул калька дөресен әйткәндә. Ну, менә за мужем дигән, шулай, ул бит инде теге позиция. Әйе, за мужем бит инде кияүгә чыгу. Ир-ат артында Димәк, Выходить замуж була инде ул. Димәк, менә артында булгачтан ир-ат бит инде алда бара, өстерәп бара. Ә син безне теге ат буларак шулай санап куйдың. Этимология яктан карасак, э, элек кияүгә чыгу дип сөйләшмәгәннәр, бу калька буларак инде выходить замуж була инде кияүгә чыгу. Э, ә элек тормышка чыгу дигәннәр. Тормышка чыгу булгач, э, монда инде беренчедән хатын-кыз тормышны инде алып барырлык аның өлгергән булырга тиеш. Ә өйләнү дигән сүз, өй сүзеннән бит инде ул э, ират өйле булырга тиеш. Өе булырга тиеш. Өйне күтәреп барырлык э, мөмкинлеге Агач бар. утыртырга, Менә- бала менә- тудырырга. Менә син, менә син бит инде, синең бит инде даирәң, кү- күзаллавың э, не, бик тар. Син бит инде ни шул күбесенчә кияүгә чыгучылар белән, өйләнешүчеләр белән генә аралашасың. Менә алар арасында да бит инде менә яңа парлар кем анда күбрәк рулит? Хатын кыз әлбәттә килен. Туй мәсьәләсендә килгәндә, туй мәсьәләсендә килен.
Бит аннары да шулай. Чөнки ир-ат үзе аңламый торган әйбергә, әйдә, монысы менә сиңа акча, мин анда башка ничек нишләргә белмим. Һәр вакытта да искәрмә бар үтә. Менә мәсәлә минем э, сирәк, сирәк. Сирәк кенә булса да бар. Сирәк.
Менә шул очракта да Бу мәсьәләдә әйе, һәм башка мәсьәләләрдә бит. Бер ара булып ала, бер ара булып ала, ир-атның әзрәк алга чыккан вакыты. Менә аның гормоннары кайнаган вакыты. Хатынга машина сайлаганда, менә монысы сиңа алын дип. Өйләнмәгән, өйләнмәгән вакытларда әле менә аның теге э, яшүсмер Тиле башлы, теге кызу канлы вакытлары, кызу башлы вакытлары. Һәм инде менә ул вакытлары аның әйме, чыннан да хатын кызга буйсынмый торган теге, үзенчә эшли торган менә бу яшьлек дуамаллык максимализмы белән ул йөргән вакыты, менә бу кыска гына вакыт иратның чыннан да әзрәк кенә ират булган вакыты. Аннары аны әкрен генә, әкрен генә былай хатын-кыз барыбер үз кул астына кертә. Һәм Һәм ул аннары үзенең ир-атлыгын югалта дисең. Күбесенчә шул шулай булып кала. Ләкин әгәр дә ул ир-ат психологик яктан дөрес үстерелгән икән, дөрес тәрбияләнгән икән, әти-әнисеннән дөрес үрнәк күреп үскән икән, бу очракта аның әле бу позициягә Ир-ат позициясенә мин чын ир-ат, мин җаваплылык тотарга әзер дигән позициягә ул әле өйрәнергә мөмкин. Киресенчә булган очракта, монда инде ул хатын-кызның менә бу идарәсенә күнекмичә, аң үз язмышына буйсынмыйча, ул инде шул ук элекеге менә бу юношеский максимализм заманнарына, кызу башлы заманнарын янәдән искә төшереп, инде ераккарак сикерергә тырыша. Менә юношеский максимализм нәрсәгә ул чыга?
Нәрсәгә ул чыга, әйме? Нәрсәгә ул чыга? Ызгышлар, талашлар, хатын-кызга юл куймау вак кына әйберләрдә дә һәм хыянәт итү. Әйме, ике яклы да баштан белмим, аны яратымы, хатынымы, начар ниләргә манияләргә шул ук игроманияләр, наркоманияләр, башка нәрсәләр, спиртлы эчемлекләр омтылырга тырышу, төрле бозыклыкларга кереп китү. Менә шул шулай да булырга мөмкин. Менә бу инде хатын-кызның идарәсенә, үзеңнең язмышыңа буйсынмаган очракта ир-ат белән дә аяныч хәлләр.
Юношеский максимализм дидең. Юношеский максимализм ул инде ул бит вакытка гына бәйле, анда хатын-кызга бәйле түгел ул. Ул менә хатын-кыз бармы, юкмы, юношеский максимализм вакыт үтү белән бетә ул. Шуның өчен аны юношеский дип әйтә бит. Анда хатын-кыз килеп кергәчтен, Синең менә ул максимализм вакыты анар бетереп. Юк, күпме иратлар э, уңышка ирешә, э, мәсәлән, 40-тан соң да, 50-дән соң да. Ә хатын-кызның позициясе әйбәт, менә э, мине хатынлыкка алдың да, син миңа хәтле миллионер идең, хәзер миллиардер булдың. Дигән шундый уңайлы позиция генә ул. Ә э, по факту ират бит инде барсында эшләп чыга, ират э, үзен үзе булдыра күпчелек очракта. Ә аннан соң гына хатын-кыз барлыкка килә.

Evet, e,
тора бара барыбер әйткәнемчә менә бу иратның шәшелеп торган энергиясен, шәшерәп торган энергиясен төрле якка э, менә бер шишмәгә, бер агымга, бер юлга салучы ул инде шулай хатын-кыз. Әгәр дә э, менә акыллы хатын-кыз, акыллы хатын-кыз. Хатын-кыздан түгелдер ул, бәлкем вот менә аның үзенең Белем алуы, шул үзең әйтмешли, әти-әнидән килгән тәрбиясе. Кемнең? Ир-атныңмы?
Әйе. Бәлкем ул үзенең менә үз тормышында җыйган сыйфатларыдыр. Анда хатын-кыз бары тик теге янында матур. Бар бит менә ачкыч, ир-ат ачкыч булса, хатын-кыз шул ачкыч янында эленеп торучы брелок кебек кенә булып кала. Йозак.
Йозак, нәрсәнедер ачырга. Монда э, Юк инде мин әйтәм менә уңышлы кеше янында, ир-ат янында хатын-кызның булып тору һәм инде аның уңышында мин гаепле дип э, күпчелек очракта була иде. Э, беренчедән теге уңышка ирешүдән, әйме? Чын, чынлап уңышка ирешеп һәм ул уңышын тотрыклы рәвештә саклап торган кеше ул гадәттә хатын-кызның башы белән Әлбәттә инде үзенеке белән бергә ирешкән кеше. Ә теге тиз генә менә бу стихийно дип әйтәләр бит инде. Тиз генә, кисәк кенә ниндидер уңышка ирешкән кешеләр, гадәттә, әйтик, хатын-кызның рольсез тәрбия, уку, белем, фәлән тегән, тәҗрибә бөтенесе. Менә бу дуамал тиз генә, кисәк кенә уңышка ирешү Озак торамы соң аннары? Озак тормый ул, гадәттә. Тиз генә менә бу сүрелә, каядыр китә, каядыр тарала, каядыр тарала һәм менә бу саклап тору энергиясе ир-атта юк. Ул иреште, анда миллионлаган чыгардымы, әгәр без дөнья турында сөйлибез икән, нәрсә каядыр иреште, бетте, аның таралды, ул аның кадере бетте, вакыт үтте, хәзер вакыт тиз ага, Ул инде артта калды. Ә хатын-кыз белән бергә йөрешә икән, менә аның инде кадере бар. Хатын-кыз аны ничек сакларга белә, э, инде моны кая илтергә, илтергә белә, һәм яисә, инде иратка яисә таркатырга орлык сала белә.
Менә ират мәсәлән, э, казанышка ирешкән дигәндәй, аннары өйләнде дә юк булды. Менә күпчелек артистлар буенча, күпчелек кемнәр менә үз дусларың арасында карасаң да, бөтен эшен эшләп йөргән, бөтен теге һәрвакытта да игътибарда булган кеше өйләнә дә, ә кайда ул? А, ул гаиләдә ул, ул хәзер теге үз җәмгыятендә генә. Ну, аның хәзер үзенең ние бар, патша бикәсе Әйе, бар. ә җәмгыять өчен киңрәк ул хәзер инде әллә ни эшләми дә, күренми дә, кая югалды ул. Ничек инде җәмгыять Хәзер өчен? баш түгел, ул, һәр Җәмгыять- муен. Җәмгыять өчен балалар үстерә. Э, Үз, Җәмгыять үз, өчен. үз менә шушы Әйе, үз әйе, нидә. әйе.
Финанс мәсьәләсендә хатын күпме сорый, шул хәтле бирергә кирәк.
Ират эшләргә тиеш беренчедән. Икенчедән, каян килде сиңа ул фикер? Икенчедән,
теге бүлгәләп гаиләдә, менә мәсәлән, барыбер бит инде бар гаилә бюджеты дигән нәрсә, гаилә бюджеты барлыкка килә кайдан? Иратның бюджетыннан. Бюджетыннан, әйе.
Һәм күпчелек очракта ничек? Бар гаилә бюджеты һәм хатын-кыз бюджеты. Хатын-кыз бюджеты, әйе.
Хатын-кыз үзенең бюджетын үзенә сарыф итә, ә иратның бюджеты... Хатын-кыз бюджетына килеп кушыла. Әйе, финансировать аның бюджетын, әйе. Сораугыз нинди иде? Финанслар белән кем идарә итәргә тиеш? Э, финанслар белән. Ну, менә э, э, Рузәлә әфәнде әйтеп китте бит инде. Ну, төрле гаиләләр бар, төрле Безнең гаиләләр. безнең э, илдә менә шулай туры килгән, теге Центробанк банкта кем? Хатын-кыз. Хатын-кызлар санау ягыннан көчле. Ә ир-атлар э, ул яктан инде теге э, алар акчаны китерү, Ә менә шул ук ул элек-электән килгән шул ук мәгарәдән дә. Туракладың мамонтны, все, эше, эше бетте дигән. Менә тураклау эше, ул финанс мәсьәләсе хатын-кыз өчен. Миңа Әйе, монда ашаган белми тураган белә күбрәк э, анда теге качак. Менә монысы пятерочкадан чек, монысы лентадан чек, монысы шул хәтле бу айга. Менә кара. Э, хатын хатын кыз шалтырата. Ике позиция. Бер генә ситуация. Хатын кыз шалтырата. Э, Моторым, бүген нәрсә пешерергә? Син чын ир-ат буларак әйтәсең, мәсәлән. Нәрсә телисең? Бәлеш. Шуны Ә син нәрсә телисең дип әйтәсең инде. Ну, хатын кыз. Ну, мәсәлән, син әйтәсең, ну, бәлеш. Монардан да авыр сорау юк бит инде ир-атка. Әйе. Но ә хатын кызга дөрес җавап юк моның өчен. Син нәрсә телисең, шуны пешер дисәң дә, аның башы катачак. Ә бәлеш пешер дисәң дә, Аның йөз ние сәбәбе табылачак. Мин бит инде хәзер монда кишер турап куйдым, ә бәлешкә кишер кирәкми. Ә ул син бит ярты эшне эшләгәч, ярты эшне... То есть бөтен ингредиентлары буенча да билгеле булып булачак. Ярты эшне эшләгәч, синнән сорый. Син беренчедән сиңа уңайсыз вакытта шылдыраталар әле, сорыйлар. Нәрсә пешерим? Нәрсә пешерим? Син әйтәсең. Ул вакытта нәрсә дип әйтәсең үзең? Нәрсә син нәрсә телисең? Мин шуны ашарга риза дипме?
Әлбәттә, һичшиксез. Ә хатын-кыз өчен бу бигрәк авыр әйбер.
Понятно. Хатын-кыз өчен бу бигрәк авыр әйбер. Юк инде менә э, күпчелек гаиләләрдә э, мин менә игътибар иткәнем бар, э, ничек хатын-кыз шалтыратканда ир-ат әйтә. Менә бүген, мәсәлән, теге сайлап утырмыйсың инде. Алай да, әгәр дә ир-атның дә булса, үзенең предпочтениесе, сайлау хокукы бар икән инде, теге пешмәгән ир-атлар турында бармый инде. Әйтә конкретно, менә шул шул. Ә аннан соң хатын-кыз мәсәлән Барыбер аны пешерми. Мәсәлән, юк, пешерде дигән. Аннары чекларны диге. Так, менә монсы. Аһа, пятерочкага кергән монсы. Аһа, бәрәк алган. Юк, чыннан да, анда әгәр Хатын-кыз һәр вакытта да күбрәк кагылышлы финанс яктан. Менә булган акчага хатын-кыз күбрәк кагылышлы. Чөнки ул беренчедән күпчелек очракта Менә гаиләнең эчке эшләре белән э, теге бар бит инде финанс, әй, э, ни? Эчке эшләр Э, ми- министры. министр внутренних дел, министр да внешних дел, внешних дел. Вот. Ират э, менә шушы гаиләдән тыш э, күпчелек эшләрне эшли. Ә менә хатын-кыз гаилә эшләрен, менә шул инде как министр внутренних дел, күпчелек очракта анда финанс бит инде уже кергән. Аңладым мин сине.
Монда әлеге сорауга минем ике позиция бар. Беренче позиция аңлашыла инде. Син әйткән, ир-ат күпме алып кайта, үзенә проездга калдыра да, калганын бөтенесе хатынга, хатынга бирә. Э, Монысы беренче позиция, яме хатын анда аларның башы... Икенаскига. Алар, аларның башы әйбәт эшли, ну, ансында бит инде хатын алып бирә. Ир-атларга да бит инде. Ир-ат бит үзенә нәрсә кирәк икәнен белми. Шуңа күрә аны трусигын да, носкигын да хатын алып бирә. Монда бөтен әйберне шулай. Андый гаиләләр бик күп. Һәм алар бик әйбәт яшиләр. Мин андый гаиләләргә сокланам, андый ир-атларга сокланам. Ләкин мин андыйлардан түгел. Мин икенче позициядә. Менә хатын Ир-атның кулында күпме акча бар икәнен белергә тиеш түгел. Мин шундый позициядә. Килешәм.
Чөнки
Чөнки әйтү әйтмәсәң дә була, аңлашылды. Чөнки э, беренчедән, Әгәр дә 100% сумманы әйтсәң, ул 100% да Ул аны бүлеп куя, ул аны бүлеп куя. Ә монда мәсәлән 10% калды икән. Ә синең Э, Синең Ага.
ниндидер максатларың булырга мөмкин, әйме? Нинди максат инде?
Көймә алырга анда.
А синдә анда ма- юк.
Машинаның нәрсәсендер Юк, төзәтергә. Хатын кыз әгәр дә сиңа тамызып торса гына, синдә андый фикер барлыкка килә. Юк, монда Синең мин- фикереңчә мин- шулай. мин- Юк, мин теге фикерне әйттем бит инде. Ан- Алай да булырга мөмкин дип. Мин үземнең гаилә турында хәзер сөйлим. Хатын кыз белергә тиеш түгел, иратта күп макча бар икән, әйме? Беренчедән, э, Беренчедән, ниндидер көтелмәгән сюрпризлар булырга мөмкин, шулай бит? Мәсәлән, 8 март.
Көтелмәгән сюрприз. Мөһим түгел, яфрак бәйрәме дә булсын. Тещаның туган көне.
Көтелмәгән бәйрәм. Балалар өчен дә шулай бит.
Балалар да белми, хатын да белми, ир-атта күп акча бар икән. Ә монда хоп, әтисе кайдыр ресторанга алып барды, хоп, ниндидер. Ә менә дөресме соң? Ниндидер көтелмәгән, ниндидер бәйрәм килеп чыкты. Хатын кызның башы агармый, әзрәк нитә, анда аффирмацияләр, йогалар турында уйларга вакыт вакыты чыга аның. Әйе, нидер психология белән кызыксына башлый. Мине кабул итмәде.
Ә син монда, ә син монда ипотеканы түлисең, мәсәлән, син анда балаларга садикны юнәлтәсең, Сен анда башкасын эшлисең, ну, авыр түгел инде, ЖКХ-ны түлисең. Ә, Мондый эшләрне син үз өстеңә алырга мөмкин, син һичшиксез Ипотека шулай ук...
э, не- ир-ат өстендә, әлбәттә. Әйе. Ну, Монда- женский род. м- Монда, әйе, шулай, шулай. Женский род. Әйе, шул и- ипотека ничек тәрҗемә ителә? Коллык инструменты дип тәрҗемә ителә бит, кол итү. Монда да э, шуңа күрә женский род та. ул. Ә, Монда беренчедән шулай, әйме, син көтелмәгәндә гаиләңне гаҗәпләндерә аласың, шаккатыра аласың, бит акчаң бар икән. Шул теге.
Син син гадәттә юк дип йөрисең, ә монда хоп барлыкка килә. Аннары барыбер ничектер акча кемдә, шул шунда әзрәк көч, әзрәк идарә, әзрәк ни нәрсәле. Ә хатын-кыз акчада. Акча хатын-кызда. Әйе, хатын-кызда булса акча, әйе, ул аны тиз бетерә. Хатын-кызлар күбесенчә акча тота белми, чөнки аңа бу кирәк, тегесе кирәк. Ә әти... сезнең гаиләдә ә әти акча кемдә? Хатын-кыздамы? Миндә, миндә, миндә.
Ну, менә син үзең генә әйттең бит, әле генә әйттең. Акча кемдә, көч шунда, шул, шул баш. Димәк, син үз-үзеңә хәзер каршы киләсең. Әзрәк. Әзрәк.
Бу бу бу нидә? Мин әзрәк керәм сезгә каршы киләм. Әзрәк. Ярыймы? Ләкин, ләкин мин бит хатын кызга, миңа шул шулай бергә, шулай бергә монарга, тегенәргә, балаларга, мына аларга, э, кибет менә ашарга шул шул бетте, э, моны аласы кирәк тегесе аргументлар куеп әйткәндә мин анарга Барыбер акчаны чыгарып бирәм бит. Бирәсең инде, бу бит яратудан.
Бу бит Без шулай уйлыйбыз инде. Яратудан.
Ә менә мәсәлән, син бит инде үзеңә дә үсең, э, бензин, э, анда белән. Бензин нәрсә бу? Син кемне йөртәсең? Хатынны йөртәсең, кемне йөртәсең? Ну син бит инде үзеңнең эшләрең.
Гаилә эшләре буенча.
Менә монда бит инде син үз эшең буенча килдең.
мында бит хатын мени эштә дип уйлый шулай бит
хатын белмисең кая йөргәнне хатын белмисең кем акча җыйганны монда берничә гасырдан соң кире ситуация булырга мөмкин менә без хәзер күрәбез хатын кызның доминациясен хәзер ир-атлар яраклаша әзрәк кенә хәйләли әзрәк кенә алдалый Э, кая барганын э, төгәл сөйләп бетерми шулай бит чөнки э, отчетларны барыр әзрәк буисы бар күз буисы бар шуңа да инде озакламый ир-атлар барыбер монда ниләрен аңлый башладык подшипникларын аңлый башладык бит инде әйе аңлый башладык хәзер менә җилкәдән әзрәк төшерә башладык юк җилкәдә утыртуның бернинди дә начарлыгы юк ул иң мөһиме теге Рәхәтләнеп утырсыннар алар, төшмәсеннәр шуннан. Чөнки хатын-кызга рәхәт булмаса гаиләдә, беркемгә рәхәт түгел. Мин анысы белән килешәм. Бер фикерең белән мин килешәм. Монда инде кем ничек булдыра ала. Бөтен ир-ат акча тота белми, бөтен хатын-кыз акча тота белми. Шул Монда ничек гаиләңә, гаиләңдә синең ничек уңайлы, шулай эшләргә кирәктер мөгаен. Аннары юрганыңа күрә аягыңны да сузасың бит әле. Һәрбер гаилә үзенә күрә теге консенсус таба инде.
Рәдифнең фикерләре кызык. Рәхмәт сезгә әйткәнегез өчен бу фикерләрегезне. Ләкин барыбер ничек кенә тырышсагыз да, мине үзегезнең армиягезгә җәлеп итәргә.
Безнең теге эш кешелек армиягә инде. Шулай уйлаучы. Әйе.
Юк, хәзер чыгуга ук хатыннарына шалтыратучы, матурым, мин съемкада идем, мин телефоным. Бушадым.
Әйе.
Бушадым, кая барабыз, кая ашыйбыз дип әйтүче армияләр сафларына.

Сез, э, ләкин инде барыбер үз уемда калам һәм минемчә әле дөнья э, хатын-кызлар ягына э, безнең илдә әлегә бик әлегә сизелми, ләкин э, дөнья күләм бик нык э, үзгәрә һәм инде хатын-кызның роле артканнан арта һәм бу начар түгел. Бу хатын-кызның роле генә түгел, хатын-кызның бу дөньяда кадере дә арта дигән сүз. Аның үз сүзен әйтә алу, аның фикерен ишетү, һәм аның менә бу влияние, йогынтысы артуы бу дөньяны, минемчә, ул җиңеләйтергә тиеш һәм ир-атларның да хатын-кызга карата карашын үзгәртергә тиеш, йомшартырга тиеш һәм инде гомумән башка үсеп килүче буын бирергә тиеш безнең җәмгыятьтә. Рәхмәт фикерең өчен. Сине дә тыңлагачтын кайбер теге уйларны үзгәртергә туры килер дип әйтә алмыйм мин, чөнки мин һәрвакытта да саный идем, ират сүзе, ират сүзе, хатын-кыз йыгынтысы, хатын-кыз йыгынтысы. Хатын-кызның үзенә күрә теге йогынтысы, әлбәттә, бөтен ир-атка да бар, көчле һәм инде ул күбесенчә теге хатын-кызның авторитетына бәйле түгел, ул күбесенчә теге арада булган мәхәббәткә генә бәйле. Син инде теге, әгәр дә син яраткан кеше икән, яраткан кешегә син һәрвакытта теге ниндидер уступкаларга бара аласың. Менә шунардан чыгып, син аны үзеңә аргумент иттереп алырга тырышасың, менә ул аның йогынтысы дип инде. Үзенә күрә ул мәхәббәттән киләдер инде. теге һәрбер гаиләдә бит инде үзенчә, һәрбер теге дөнья бит инде ул үзенә күрсә глобаль алсаң, аның күрсәткече кечкенә генә шундый гаиләләр. Гаиләләрдә менә һәрбер кеше, һәрбер пар үзенә күрә ниндидер уникаль яисә инде теге бөтенебезгә дә танылган форма ала. Монда инде, әгәр дә иротка рәхәт икән инде, теге хатын-кызның бөтен капризларын тормышка ашыру һәм алардан ләззәт таба икән, андый иротлар бик күп. Димәк, аларның теге форма существования үзләрен булдыру өчен гаилә тотрыклы булсын өчен бик әйбәт форма. Әгәр дә инде ират ул гаиләдә ират булып кала ала икән инде, кызганычка каршы андый иратларның саны Бик аз. Үз сүзен әйтә белә икән һәм инде үзе артыннан хатын-кызны да теге үсешкә һәм инде ниндидер уңышка уңышка кешеләр гадәттә үсешкә илтмиләр хатыннар. Нишләп?
Нишләп? Андый очраклар да бар инде, һәрбер статистикадан теге төшеп калган кешеләр була. Әмма дә ләкин теге һәрбер гаиләгә үзенә күрә бер уникаль форма табасы иде инде. Әгәр дә андый форма бар икән гаиләдә, димәк, гаиләдә барысы да әйбәт. Анда мөһим түгел, баш кеше ир-ат буламы, хатын-кызмы, аларның барысына да хокукы бар, хатын-кызның баш булырга гаиләдә шулай ук хокукы бар, һәм алар, хатын-кызлар бик әйбәт моның белән куллана беләләр. Ә инде ир-атларның исә монда инде баш булырга тиеш Анда теге хокукы бар дигән сүз түгел, тиеш. Э, чөнки әгәр дә инде ир-ат авторитетлы булмый икән инде, хатын-кыз башына менеп утырса, э, ир-ат менә син әйткәнчә бар тик э, теге куллар гына булып кала. Ягъни инде бөтен нәрсәләрне эшләргә, хатын өчен, хатын өчен, хатын өчен. Ә инде ир-ат аннары үзен Онытып, үзенең дусларын онытып, үзенең эшен онытып дигәндәй, менә шул хатын тирәсендә генә әйләнеп йөрүче хатынша ир-атка әйләнергә дә мөмкин. Шуның өчен монда теге вот баланс булырга тиеш, әгәр дә ул баланс бар икән инде, хатын-кыз теге, барыбер тартышу бит инде ул, теге менә без татар халкында бар бит ни, теге, аркан тартыш. Хатын-кыз үз ягына тартып алды, ир-ат үзенекенә, әмма дә ләкин менә ул урталык еракка китмәсе, миңа калса, гаиләләрдә һәм инде җәмгыятьтә бернинди дә Бу сорау буенча бу сорау күтәрелмәс тә иде. Тартышу булмаса иде инде ул. Бер якка арбаны тартып бару булса иде. Ну, икәү икәү генә тартышу. Ну бит инде ул сез гаилә арбасын тартасыз, ә үзегез арасында сез шулай тартышасыз. Бер бер юрганны тартышу әйбәт әйбер түгел. Менә гаражлар да юк бит хәзер иратка. Шуңа шуңа. Әбез зарлану ролик шуңа. Шуңа менә Бетә ул, бетә ул ир-атлык, бетә ул ир-атның территориясе. Ә гаражда бит шундый тынычлык, рәхәт. Мин бер танышны беләм, гараж төзедем ди. Мин әйтәм, нәрсә, машина ремонт ясыйсыңмы? Юк ди, мин анда диван куйдым ди. Мин анда чыгам да, И... Бәрәңге белән сөйләшеп утырам. И утырам.
Чөнки дөрестән дә күпчелек менә э, фатирларда аның хәтле теге мөмкинлек, яшь парларда да мөмкинлек. Бу тенденция әйтәм бит менә.
Аерым теге ират бүлмәсе юк, мәсәлән, теге әти бүлмәсе шакып керим әле дигән. Андый нәрсәләр хәзер юк, ират үзе үзе белән сөйләшеп утырырга да тиеш, э, иратлар белән дә аралашып торырга тиеш, чөнки ират энергиясе ират э, тирәлегендә барлыкка килә. Ә хатын-кызныкы шулай ук үзенекендә. теге әйтәләр бит инде бездә ир-атларда хатын-кыз ниләрдә өлеше дә бар һәм инде ир-ат өлеше дә нәкъ менә инде хатын-кызда да шул. Әгәр дә инде теге икесе дә уйный икән инде ул вакытны дөрестән дә моннан бернәрсә килеп чыга алмас кына. Ярар, йомгаклап нәрсә әйтәбез? Йомгаклар. Рәхмәт сезгә, Радиф Рушанович, әлеге. Рәхмәт. Авыр булды сезнең белән.
Бәхәс өчен. Җиңел, җиңел булмый синең белән бер кашында. Хатын сүзләрен әйтмәле. Рәхмәт. Бу интервью өчен анарны инде. Хатыннан теге гафу үтенергә, мин алай уйлайм дип, уйлайм дип әйтергә туры килмәс инде. Юк, мин үз позициямдә калам бу. Барлык барлык кемнәрнең намусына кагылдык, кемнәрне кимсеттек, ялгыш барыгыздан да алдан гафу үтенеп куябыз, икенче тапкыр видео яздырмас өчен. Әйе. Ә, мин, мин дә алайса инде. Әгәр дә сез мине сексист дип уйлыйсыз икән инде, әгәр дә сез э, э, хатын-кызларның э, хокукларын ничек тә булса кимсетеп карый дип уйласагыз, бер дә алай түгел, чөнки мин хатын-кызларга бары тик хөрмәт белән һәм инде күптәннән яздырган идем инде шундый ниләр сүзләрне. Бар тик хөрмәт белән карыйбыз һәм дөрестән дә әгәр дә кемгә дә булса авыр туры килде икән безнең сүзләребез, то бездән гафу үтенүләребез.